Masikati kanaka vadikani, tinokuya sei muchirongwa Know Your Rights kana kuti Ziva Kodzero Dzako, apo patinenge tichingopa awareness about marights evanhu, kodzero dzavo, nekuti vazhinjika kunze uko vari kusangana nezvakasiyana siyana. Kune vamwe vari kudzvanyirwa marights avo but nekuda kwekuti havasi kuziva kuti this is my right, pamwe pacho vanhu vanozopedzisira vakuabhiswa so chirongwa chino takachigadzira ka imimi vadikani vedu kuti tinge tichikupakurai tichikuzivisai tichikudzidzisai pamusoro pemarights edu kana kuti pamusoro pekodzero dzedu muchirongwa chanhasi tichange tichikurukura isusu nezvekodzero dzevana vanorarama neurema mukati mezuva nhasi uh, we are fortunate kuti We have a guest in the studio vanova ivo advocate mulauzi vanoshanda ivo uh, with organization yavo inonzi lawyers with disabilities association zimbabwe trust ndivo vachange tinavo mukati mezaurasi vachitibatsira kutionesa nekutipakurira Pamusoro pekodzero dzevana vanorarama nehurema, Advocate, tiri kuchinga kuti muchirungu. Makadii vatereri?
Shuwa, ndizvo zvoka. Zita rangu ndinonzi Ranganai Zumunya. Makateerera kunhepfenyuro yeCommunity Radio Harare. Makasununguka kutibata ka muchirongwa chedu. Munokwanisa kupinda muchirongwa chedu muchitipawo maviews and comments enyu. Munokwanisa kutibata panhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti idzo 0784 757 kana kungotinyorera pafacebook account yedu inoti iyo community radio harare kana kutinyorera patwitter yedu is at cora online kana kutinyorera zvekare kana kutinyorera zvekare uh, paemail account yedu inoti iyo cora fm at gmail com advocate tine nyaya yekodzero dzevana vanorarama neure Kunze uku kune vana vanorarama nehurema asi vazhinji vacho havasi kurekognaidzwa kana kuti havasi kupiwawo opportunity yekuita zvinoitawo vamwewo vana vanofananawo navo vasina hurema so kungo just kungotanga mukati kuhere just beef breakground kuti hama dzedu dziri kunze uku dzinyatsonzwisisa kuti imimi organization yenyu munoshanda sei nevana vanorarama nehurema Yes, chekutanga tine organization inonzi Lawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust. Organization yedu iyi inotarisa vanhu vane madisabilities zvinotaura kuti urema yes i want to avoid kuti toti vana vano vanhu vanorarama neurema because pane zviri kunetsa nenyaya yekuti chinhu chinonzi language pamadisability rights eh, i know pachirungu pane debate iri kuenderera mberi yekuti language yakanyatsoye inonyatsodescribe vanhu vasine madisabilities eh, yatingati isingadiscriminate ndeipi but izvozvo tozozvitaura hedu mumwe musi kwanhasi tombotaura kuti lawyers with disabilities organization inotarisa kodzero dzevanhu vane madisabilities yes muzimbabwe yese saka tiri malawyers anosvika naini akadzidzira eh, kutarisa marights atinoti mahuman rights evanhu vane madisabilities eh, vane urema saka tinotrayawo patinogona unoziva kuti mazuva ano nyaya dzemari ndo dzinombotinetsei but tinotrayawo kuti tibatsire vanhu vane madisabilities eh, kuzvikoro kumabasa eh, kumba nezvimwe zvakangowanda wanda anditi tinotrayawo futi kuti tikurukure nevanhu vanogara nevanhu vane madisabilities ava Tinotrayawo futi kuti tiite sei kana zvanetsa zvekukurukura tinoenda navo kumatare edzimhosva kumacourts handiti kunovabatsira mm, in different ways handiti e, kazhinji kacho tinosangana nemaissues ane chekuita nechinonzi maviolation nemarights avo handiti vanhu vazhinji havana kusonzwisisa kuti vanhu vane madisabilities vanhuwo like anybody else vanofanirwa kushanda vanofanirwa kuita mabasa akasiyana siyana vanofanirwa kuenda kuchikoro nezvimwe zvakangodaro daro ndizvo zvoka zvavari kutaura kuti pamwe pacho tinotoenda kunotaura nevanhu vanogara nevana vane urema pamwe pacho vanozosvika kana kumakoti chaiko vachida kugadzirisa nyaya dzevana vane urema so uh, pane kutaura kumwe kunotaura zvichinzi hungava hurema hupi hungava huine mwana isusu sesociety tinokwanisa kungokunda chete kana tichinge tabatana so tiri kuti kunze uko sesociety mumakomitis matinogara ngatibatanei sevanhu vamwe chete Tibatsirane kuengija vana ava vane hurema kuti vaonekwewo sevamwewo vana nekuti hapana kana chakambosiyana apa hapana so tiri kukudzirana kuti masocieties matinogara let's avoid discrimination advocate ah, tichitanga kuchitangisa chirongwa chedu pane dambudziko rinotangira pano kuzvarwa mwana pekutanga chaipo chaipo kuti vamwe vabereki hava vanotadza kuzvigamuchira kana vachinge vabara mwana ane urema imimi seorganization yenyu munokwanisa kuvabatsira sei kuti vanhu vakaita sevavo vazvigamuchire iye zvekare tiri unoti kunyange mwana paanobarwa vanhu vanenge vachiita kutanga musha but kazhinji kacho marriage iyoyo ndopainobva yabva yatoperera ipapo nekuti pamwe pacho tinoona kazhinji kacho varume ndivo vanobva vasiya musha avatoti aa ah, no inini kwangu hakuna zvakadai so pamwe fo tinobva yatopiwa mukadzi so imi seorganization yenyu munoiona sei nyaya iyi uye munokwanisa sei kubatsira vanhu vanenge vari musituation yakadaro kuti vakwanise kuzvigamuchira chekutanga eh, chatofanirwa kuziva ndechekuti vana e, vana anogona kunge ari mwana mukomana kana musikana kana mwana ane urema saka mwana mwana eh, isusu tinotarisa zvinotaurwa nemutemo eh, mutemo tikatarisa inonzi international law zvinonzi everybody is born equal anditi saka munhu wese anozvarwa ane kodzero dzakafanana whether mukomana kana musikana kana kuti mwana ane urema anofanirwa kubatwa semwana. Hapana chikodzero chekuti vana ava vaite sei vanzi havasi vana pamusana pekuti vane urema. Izvozvo hazvina kunaka. Seorganization isusu zvatinoita tinotraya patinogona kutaura nemhuri dzinogara nevana vakadaro. kana kuti dzine vana vakadaro e, maproblems akadaro towanzosangana nawo e, pavana vanonzi vana vane vane albinism children with albinism e, kana zvindisingakanganisi vanonzi vana vane usope zvinowanzokonzera kuti mafamilies mazhinji apedzisira kutadza kuwirirana pamusana kuti paita mwana ane usobe asi zvatofanira kuziva ndechekuti ndezvekuti mwana uyu anenge ari mwana like any other child so mhuri dzinofanira kuamuchira Kana pakaita munhu anosangana nezvakadaro, iyoyo ndiyo yatinoti discrimination at family level. Tinokurudzira especially vana mama kuti ngavatibate handiti toona kuti tovabatsira sei pamutemo nekuti pane mutemo unoprotecta marights evana avo

e, kana ndisingakanganisi article 7 unokoshesa kodzero dzevana vane urema pane inonzi african disability protocol inoprotectawo futi kodzero dzevana vane urema muafrica saka sezimbabwe isusu tinofanirwa kuteedzera mitemo iyoyo so ndizvozvoka zvamuri kunza vari kutauraiwo kuti nyaya dzevana vanohurema hatingodiri nadzo muno muzimbabwe zva zvangoperera ipapo tinogona kuenda fedha kune mamwe maorganizations anomirira vana vakadaro muafrica mese zvichienda kumberi kunyange kueurope kune vanokwanisa kubatsira vana vanoramba necondition yakadaro but tidzoka kunyaya yedu Ko baba ava vanenge vasiya mwana kana kuti vatiza which means kuti baba ava vakaramba mwana uyu vachiti kuende kudzidza kuna zvakadaro which means kuti vatotiza kana kuti vabva vatosiya mwana uyu ari mumaoko amai pamwe pacho havasina kana support yavachapa kumwana iyeye abarwa neurema so amai avo vasara avo vanokwanisa kuzvifambisa sei kuti baba ava kana varamba avo at least ngavasapote mwana wavo kana kuti kana paine mutemo unokwanisa kuti aiwa ngavadzoke vagare nemwana wavo ameno kuti organize chii inopafambisa sei eh, pamutemo mutemo wakangofanana pavana vese kana munhu akatiza mhuri yake pane mutemo umwe domestic violence unogona kushandiswa kana murume kana mukadzi because haasi havasi varume chete vanoita madambudziko akadaro domestic violence act inobatsira kuti munhu asapote mhuri yake inobatsira kuti munhu asaite maabuses apane anonzi psychological abuse physical abuse economic abuse nemamwe akangodaro daro Saka mutemo unogona kushandiswa kana pawanikwa mubereki aita abandoni mwana. Pane mutemo futi unonzi Maintenance Act unogona kushandiswa kuti mukadzi kana murume anenge asiya mwana ane urema aite sei asapote mwana eh, vatereri vanogona kuenda kunonzi kucivil court pavanogara pese pese pane macivil court kunonzwisisa nenyaya yacho kana vakazotadza kubatsirwa pacivil court especially panyaya dzevana vane urema vanogona kutibata tovabatsira kuti voita sei like zvondataura kuti vana ava vana vose vana vese vanofanirwa kuenda kuchikoro vanofanirwa kuchengetwa kuitira kuti vakure vagozowana kuzvisapota ndataurawo nemutemo weinternational law unonzi crpd unotaura kuti vanhu vane urema vanofanirwa kuzoita inonzi independent living kuti vakwanisewo kuzvichengeta Ukatarisa zvinoitika muZimbabwe, vazhinji vacho vanenge vari mumastreets vachikumbira mari. Izvozvo ndozvatoda kupreventa kuitira kuti ivowo vakure mune zvakanaka vazokwanisa kuzvichengeta. Okay.
Uh, tiri panyaya pane nyaya yamataura yekuti vanofanira kuzovawo independent. Kufaini kuti tikapinda mutauni zveshuwa ah, vanhu vazhinji vane urema vari kuwanikwa vachitengesa tengesa zvinhu ameno tisingazive kuti ah, pane mutemo here uno uno uripo wekuti vanokwanisa kutengesa panomhanyiswa vamwe paipai havamhanyiswewo pavari kuita vending mukati meguta me, me,
chinoitika nemutemo wevending unogavenwa necity council ingave city council yekuharare kana kuti yekumarondera kana kuti yekugwera munhu wese anotengesa anoita vending anofanirwa kuteedzera mutemo wowo saka zvatinotaura ndezvekuti munhu wese anotengesa angave munhu ane urema kana kuti pasina anofanira kuteedzera mutemo ndinoona mazuva ano city council yeharare yakagadzira mavending cards anoratidza kuti munhu uyeye ari kuita zvaari kuita pamutemo kazhinji kacho mumwe vanhu ivavo vanofanirwa kunge vari pamadesignated points kuno kwavanobvumidzwa kutengesa vari e, chekutanga chechipiri vanofanirwa kunge vaine makadhi iwawo vachibhadhara mari kuti kusitikatsiwa saka e, sekuona kwangu zvakakosha kuti kana ari munhu ane urema anenge achitengesa ngaabatsirwawo kuti azive mutemo kuti unoti chii kuitira kuti panozomhanyiswa vanhu iye asazoonekwa akuita sei akumhanyawo futi nekuti ndisezvo ndataura pekutanga zvakakosha kuti vaite independent living asi vanofanirwa kuteedzera chitemo
ah, i think tichidzokera kunyaya yedu ah, pane nyaya yamamechena nyaya yekuenda kuchikoro vazhinji vana vane urema kumafamilies kwatinogara kumacommunities kwedu vazhinji vanoonekwa sevanhu vasina kukodzera kuti vaendewo kuzvikoro and pamwe pacho munoona kuti mumwe waanenge ari fortunate obva aendeswawo kuchikoro aenda kuchikoro kuya kuya we understand kuti kune zvimwe zvikoro zvakangogadzirirwa vana vane urema zvakaita sana daniel but mumwe oendawo pachikoro ah, chisina acho kugadzira vana vane urema but vanokwanisa kukungwa akomotetwa woenda pachikoro chaiye chaiye you find kuti kazhinji kacho uh, mwana iyeye haasi kunyatsopiwa attention ukatarisa attention inopiwa vamwe vana ava neinozopiwa mwana ane urema yakatoti siyanei pamwe pacho anenge achidawo special attention but haasi kuiwana so panyaya iyoyo yevana kuti vana vane urema vakwanisi kuwanawo dzidzo nenyaya yekuti zoti kana vaenda kuchikoro kwacho zviva pamwe pacho havasi kupihwa attention munopafambisa sei hongu eh, sezvandataura kuti isusu tinotarisa mutemo mutemo waapo mazuva ano ndeyekuti maschools anofanira kuita chinonzi inclusive education haticha encourage kuti paite maschools anonzi ichi chikoro ndechevana vane urema Yes, tiri kukurudzira kuti mutemo uri kukurudzira kuti vana ngavadzidze vari pamwe chete. Izvozvo zvinobatsirawo society kuti vaya vaya vanodzidza vasina urema vanzwisise kugara kunoita chii e, vamwe vana vane urema kuti vanochengetwa sei kuti vana vose vamwese vamuse like like zvavari ivo and pane zvimwe zvavanokwanisa kuita nezvavasingakwanisi kuita handiti saka problem inowanzo kuitika ndeyekuti pane chinhu chinonzi accessibility pakodzero dzevanhu vane maschools mazhinji nemabuildings mazhinji haana accessibility iyoyo kana munhu aine wheelchair agone kufamba famba achienda kutoileti achienda mune zvimwe zvinhu zvakadaro kana kumaclassroom anditi saka iprocess yakati rebei inoda kugadziriswa kuti paite accessibility iyoyo iprocess yakati rebei inoda kugadziriswa kuti mabhuku anenge ariko kuzvikoro akwanisa kuverengwa nevanhu vane uremu sezvandataura kuti pane vana vane usope vana vane usope havagoni kuverenga tumavara tudiki diki vanoda mazivara mahombe handiti vamwe vacho vanofanira kugara padhuze dhuze nebhondi saka vadzidzisi vazhinji havazvisive izvozvo vanoda kutodzidziswawo nekodzero chii dzevana vane urema vanofanirwa kutaura kuti aiwa izvi hazviitwe izvi ndo zvakanaka zvinoita kuti vana vaite se vadzidze panomboitawo futi bullying yevana vane urema because vana ava vasina urema culturally isu tese tinodzidziswa kuti aiwa kana munhu aine urema pane zvakaitika kana kuti akaroiwa kana kuti it's a case from god nezvimwe zvakangodaro daro through inclusive education ndozvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo kuitira kuti munhu wese achikura azive kuti munhu wedha ane urema kana kuti asina munhu ndinorangarira pana anonzi professor hawkins akashaya past few months ago Professor Hawkins anga aine hurema anga anga asingagoni kutaura, anga asingagoni kuita zvakawanda wanda, akaigara ari pawheelchair. Asi he was a professor, akadzidza akaenda kuuniversity akanoita doctorate akazoita professor akacontributa to the medical world zvimwe zvinoshamisa asi dai munhu iye anga ari kuafrica pamwe angadai akavharirwa mumba akanzi munhu asingabatsiri eh. but tiri panyaya yevamwe ah, vanhu musociety medu vanobeliva kuti kana munhu achinge abarwa ane urema vamwe vacho vanotaura kuti its a punishment vamwe vacho vanotaura kuti its a case mune makesi zere amuka musangano nawo akadaro and makakwanisa kubatsira sei vanhu vakaita saivavo nekuti zvinobvira kudzimba chaiko kudzimba kwedu sepatamotanga paipa yekuti kudzimba kwedu matinogara pamwe pacho ndiwo muri kutangira dambudziko imomo dzichizobva mumba dzichizoendawo kunze zvizotapukira mu so panewo macases amukamhosanganawo nawo here and mungakwanisa kubatsira sei vanhu vanga vari musituation yakadaro hoko pane macases akawanda tinosangana nawo akadaro Kazhinji kacho eh, sezvandataura kuti it's a cultural thing chekutanga chechipiri it's a, an attitude kuti munhu anenge achifunga kuti nekuti mwana aita munhu aita mwana ane urema mwana iyeye haakodzeri kuti anga achirarama handiti izvozvo hazvisiri izvo saka zvatinowanzoita ndezvekuti tinobatsira mhuri kuti taure navo vanzwisise kuti aiwazvo mwana mwana handiti tinoita inonzi counseling tine nhengo dzedu eh, dziri muorganization dzinoita basa recounseling kana isusu tisingakwanisi kukubatsira tinoshanda nemamwe maorganizations zvakare anogona kubatsira some services atisingakwanisi kuita anditi but tinotraya nepatinogona kuti mm, eh, mhuri dzisaite inonzi discrimination at family level nekuti mwana iyeye akatanga kuitwa discriminated kumba hazoiti confidence hazokwanisa kurarama eh, with the confidence in the outside world saka amai nababa vakanzwisisa kuti aiwa zvemwana wedu vakamupa support vakamudzidzisa pane vamwe vakuti vanenge vachida kudzidziswa basic things like kuzvibatsira kuenda kumatoilets nekuzvishandirawo nekuzviitira zvimwe eh, pane chinhu chatinoti isusu disability etiquette handiti disability etiquette inotaura kuti ukasangana nemunhu ane urema haufanirwa kungomunzwira tsitsi wongotanga kumubatsira unongomubatsira chete kana iye ataura kuti ari kuda kubatsira yes saka kana munhu zvisina kutangira mumba zvinozonetsa because munhu anenge akufunga kuti munhu wese waanosangana naye anofanira kumubatsira whereas ijuti yefamily to make sure kuti chii munhu uyu akutanga kuzviitira zvinhu zvake yega oita confidence anoti ndapindura muzvakanaka
vadikani ah, we hope kuti youare benefiting more pane chirongwa chatinacho nhasi ichi Patiri kutaura isusu nyaya dzevana vane hurema makateerera kunepfenyuro yecommunity radio harare makasununguka kutibata kuti mupinde muchirongwa chedu muchipawo maviews and comments enyu kana zvamunofungawo zvingaitwe kana kunyange mamwewo masituations amuri kusanganawo nawo kunze uku concerning vana vane urema vangava chero vanhu vakuru zvavo kunyange du nhasi tiri kutarisa nyaya dzevana vane urema makasununguka kupinda muchirongwa chedu motibata panamba dzedu dzinoti idzo 0784752757 kana kutibata pafacebook account yedu inotiyo community radio Harare kana kutibata paTwitter account yedu at Kora Online kana paGmail account yedu korafm at gmail.com. Vamulaudzi, uh, ah, pavana vane vane urema vazhinji vazhinji vacho havasi kupane medication yavanorequire kuti vange vachipiwa vazhinji vacho havasi kukwanisa kuiaccessa uh, medication iyoyo zvikuru sei kana tikatarisa vana vane usope they need masunscreens aya but muno muzimbabwe i think uh, pamwe pacho ari kudhura pamwe pacho hakutorina so as an organization yenyu muri kuadvocata sei concerning uh, concerning mishonga uh, yevanhu uh, yevana vane vane urema eh, pamazuva apfuura apa takataura neministry of health takabatana nemamwe maorganizations Pane maorganizations akawanda anotarisa eh, makodzero dzevana vane usopi nekodzero dzevamwe vana asi isusu zvandofanira kujekesa ndezvekuti eh, isusu tiri magweta tinozopindira kana paita sei paiteka dambudziko rinoda chii mutemo asi eh, kugadzirisa ipapo Vanhu vazhinji havanyatsonzwisisa mitemo yacho kuti yakamira sei. Eh, saka takabatana nemamwe maorganizations tikambonokurukura neMinistry of Health tichivaonesa kuti aiwazvo vanhu vane urema ava vana vane urema vane kodzero pamutemo kuti vawane mushonga iyi. Mm, nekuti pamutemo chako panonzi mwana ane kodzero kuti kuti. Yes, yes, pane inonzi right to health, mm. right to health iyoyo inowanikwa muconstitution yedu inowanikwa mune mimwe mitemo yandambotaura yeafrican disability protocol mm. neconvention on the rights of the child manditi zvekuti hurumende inofanirwa kutomeka shuwa kuti mishonga iyoyo iripo saka zvinofanirwa kuitika ndezvekuti kana vanhu vaona kuti havasi kuwana mishonga iyoyo ngava Try nepavanagona kuti vaende kuma offices esocial welfare ehurumende. Yes. E, pane chinonzi amto amto e, eh, mapepa anobatsira vanhu kuti vawane mishonga takambotrayawo futi kuti titaure nehurumende kuitira kuti mishonga iyoyo iwanikwe muzvipatara pasina kubhadhara yes saka iiswe pane list inonzi at least inonzi essential drugs list inova iyo inobatsira kuti imwe mishonga yakakoshesesa haifanira kushaikwa saka takakumbira hurumende kuti mishonga yakaita sana sunscreen neimwe inobatsira eh, vanhu vana vane urema inge ichiwanikwa muadlins asi isusu hatingazivi zvese tinokumbirawo community yakaterera kuti itiudze kuti aiwa makakangaona zvakati nezvakati nezvakati abcd ndozviri kutinetsa because isusu takagara muofisi hatingazivi kuti chinonetsa chii mm, but community ikatibatsira handiti yotiudza kuti aiwa pane zvakati zvine zvakati zviri kunetsa pane mishonga yakadai inofanira kuwanikwa zvinozotibatsirawo futi and then we will engage anonzi mastakeholders tovaudza kuti aiwazvo pane mishonga yakadai inodikanwa nevana pane mishonga yakadai inodiwa kuitira kuti vana ava vaite sei vararama mune zvakanaka ndizvo zvoka zvatanga tichambotaura pakutanga kwaye kuti hungava hurema hupi hune mwana as a community tinokwanisa kungokunda chete kana tichinge tabatana sezvavari kutaura kuti macommunities matiri kugara imomo tine basa zvekare rekubatsira vana avo tichiuyawo kune maadvocates kana kuti magweta edu vanoshanda nevana vane urema kuti ndezvipi zviri kunyanyanisa nekuti pamwe pacho pane zvimwe zvinhu zviri kusiwa kunze zvisina kubatwa so as a community ibasa redu zvekare kuona kuti zvinhu izvozvozvo zvisiri kubatwa tizvihighlight vanhu vazive toenda zvekare kune mamwe maorganisations anokwanisa akagadzirwawo kubatsira vana vakadaro zvekare advocate um, pane vana vane vane urema survey imwe yatakamboitawo inoratidza kuti yakatiratidza kuti vana ava vazhinji vacho havasi kuwana dzidziso pamusoro penyaya dzebonde nezvirwere zviri associated nebonde vana vazhinji especially vana vechisikana dzidziso iyi haisi kunyatsosvika kwavari zvekuti vanosiwa vari vulnerable pamwe pacho vari kutoabviswa sexual so nenyaya yedzidziso iyoyi imimi sevanhu vanoshanda nevana vane urema ndizvipi zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti dzidziso dzakadaro dzinge dzichisvika kune vana vane urema eh, tine maprograms atiinawo one of the programs inonzi sexual and reproductive health rights tinoda kuti kana tazowana mari like i said pekutanga kuti dzimwe nguva nyaya dzemari ndo dzinotinetsei tinoda kuenda kumahospitals kana kuti kunodzidziswa manesi tonobatsira kutaura navo so that vanzwisise kuti aya anonzi masexual and reproductive health rights anofanira kudzidziswawo futi vana vanoite vane urema kuitira kuti vanzwisisewo kodzero dzavo vanzwisise kuti havafanira kungorarawo nemunhu wese wese anditi vanzwisisewo kuti vane kodzero dzokuroora kana kuroorwa vane kodzerowo dzekubvuma kana kuramba bonde anditi nezvimwe zvakangodaro daro Saka madambudziko ataona patafamba famba so far takaona kuti information yavanofanirwa kuwana is not accessible. Ndambotaura nevana vane musope kuti havagoni kuverenga tumavara tudiki diki. So you will find that information yakawanda is available in very small print vana vasingaoni havagoni kuverenga zvachose hapana information in braille handiti and then pane vamwe vasinganzwi handiti hapana information in sign language nezvimwe zvakangodaro daro vamwe vanhu vanenge vachidawo futi kuti information yainge iri mupdf handiti imwe yacho inofanira kuiswa in audio ese wawo iyi ndozvatinoti accessible formats anditi so that vana ava vanoziva kuti chii pane zvakadai zvakadai anditi ndodambudziko futi rinofambirana nezvinoitika kuzvikoro kuti information inenge isingawanikwi in accessible formats saka chakakoshesesa ndechekuti munhu wese akaterera anodhila nezveutano muhurumende kana mucommunity ngaanzwisise kuti vana vane urema vanofanirwa kuziviswa nekodzero dzepabonde vanofanirwa kudzidziswawo zvakare kuitira kuti vakwanise kuzvidzivirira vasabatwe chibharo kazhinji kacho you find that they are vulnerable to masexual offenses anditi nekuti pane vanhu vanobhilivha kuti ukazorara nemwana ane usope ndokuti uite sei uite upore kana uine zvirwere zvakaita sana hiv aids nani vana cancer nezvimwe zvakangodaro daro
okay but tiri panyaya iyoyo pane imwe nyaya yekuti mwana anogona kunge aabuse toti abatwa chirwere ubva ti rega ndiende kunoripota pamwe pacho mwana uyu haakwanisi haakwanisi kutaura so vanoshandisa sign language paari kunosvika kukamba kuya kuya hakuna munhu anokwanisa kuinterpreta sign language zvaari zvaari kutaura kuti haakwanise kutaura nyaya yake zvinhu muitikiro wazvaita so amekuti makambosanganoti makizi akadaro here and uye vanhu vangakwanise kudhira sei uh, nenyaya dzekuincluda uh, ah, sign language in panhu zvinhu zviza kutoita so tinoziva kuti sign language is one of malanguages edu muno muzimbabwe uh, that is been officialized tine 16 maofficial languages edu including sign language but vana ivavo pakunoreporta ah, maabuses paya paya kufanira kuti communication yacho haisi kufambika so pane zvamungakurudzira here kuti zviitwe pamusoro pekuti communication ifambe iende kune yes yes sezvandataura kuti kana vana vaita dambudziko Kana kuti vabereki vaita dambudziko rakadaro vanogona kutibata. Vanogona kubatawo futi eh, Zimbabwe Human Rights Commission. Eh, kazhinji kacho sezvatataura kuti you find that hasi mapurisa chete ane dambudziko rekuti havagoni kubata zvakanaka vana vane urema. Madepartments akati wandei muhurumende Izvozvo zvinoita kuti mhosva zhinji e, dzinenge dzaparwa against vana vane urema dzotadza kurepotwa. Handiti kana iko kumacourts nekuprosecution kwacho hakuna vanhu vane, vane maskills ekubata zvakanaka vana vane madisabilities asi zvandoziva ndechekuti police station yega yega pane inonzi victim friendly unit andit vanhu vevictim friendly unit vanhu vakatrainwa kudhira nevana nevanhu vanonzi vulnerable people andit yendai ikoko kuvictim friendly unit kana matadza kuzobatsirikana tiudzei tozokubatsirai asi zvakakosha kuti kunge kuine mainterpreter anoita sign language i know kubulawayo eh, mapurisa ekubulawayo vari kushaya nepavanogona kuti mapurisa evictim friendly unit ange achitraina chi musign language challenge iripo nesign language neyekuti munhu anofanira kuramba achitaura just like any other language ukangodzidza nhasi chete ukasaipractice hazvibatsire chii yes eh, saka community ngaitrai nepainogona kuti kana vaita madambudziko ngavatiudze toona kuti tingabatsirane sei right so tiri papo ifaini kuti mwana abviswa abatwa chibharo pane nguva dzinotarisirwa kunzi mwana aripotiwe within such a specific time so ii nigirigini yese ii zvese ah, protocol dzese dzaachapinda kana process dzese dzaachapinda idzi hadzizodarikidzi here nguva dzacho dzekunzi ish- i- 72 hours ati dzekuti mwana kana achinge apata chibharo anofanira report within 72 hours Hadzizoda- hadzizoite here kuti process yacho iprolonge nyaya yake isati yanyorwa pasi chekutanga chandofanira kukurudzira vatendi ndechekuti hongu zvakakosha kuti kana munhu abatwa chiguvagwaro anga achiripota as soon as possible asi hazvireve kuti kana munhu akagara two years akatadzi kuripota nekuti abuse abuse pamutemo pane chinhu chinonzi prescription Mhosva inogona kugara even for iri for makore isina kuripotwa but chinongonetsa chete nekunonoka kuripota ndeyekuti umbowo unozorasika inonzi evidence handiti asi kana ndichirangarira mune zvakanaka prescription yemhosva zhinji i20 years handiti you can stay but chinonetsawo futi ndechekuti unenge wakuzotsanangura kuti sei wakanonoka kuripota anditi kazhinji kacho unoona kuti vana vane urema havana munhu wavanotaura naye kuti vamuudze kuti ha ah, ndaitwa ndabatwa chibharo kana kuti ndaitwa zvakati nezvakati nezvakati anditi but at the first available opportunity it must be reported Ndizvozvo ka varingani, hanzi kana mwana achinge abatwa chibaro ngatikasikeyi kunoripota kana kuti ngatibva tanange kune vanhu vatinoziva kuti vanokwanisa kutibatsira nekukurumidza. So just to round up panyaya dze, dze access to education kuvanhu fanira kuti pane masurveys akaitwa akaratidza kuti vana vari pasi pe 5 percent muafrica mese muno vane vane urema ndivo vana vanokwanisa kuverenga nekunyora ini otherwise ndivo vana vari kuwana maaxis ekuno school so just kungo in brief mungati kudi nenyaya yeafrica nemabatiro bhodzo dzavo dzataridza kuti mm, muafrica pane patiri kuleka panyaya dzevana vane urema so just a brief kuti muafrica uh, inyaya dzekuti tiri takasarira kumashure here kana kuti inyaya yeniki chimbudzi okay dambudziko ratiinaro kuafrica is a culture anditi culture yedu ine anonzi mabeliefs anobhiliva kuti kuti uite mwana ane urema unogona kunge wakaroiwa anditi kana kuti pachirungu inonzi case anditi Kesi inogona kubva kuvadzimu kana kuti kuna Mwari nezvimwe zvakangodaro daro. Tinovati isusu mamitsi nemabeliefs handiti? Saka izvozvo manje zvinoita kuti eh, vanhu vanozvara vana vane urema vaneglecte vana ivavo vachifunga kuti ayo mwana uyo haana kodzero dzekuti aende kuchikoro anodzidza nekuti it's a case handiti? Yes. Saka pane macases akawanda tinosangana nawo nemamwe atinoverenga across Africa where you find that vana ivavo havapiwe mukana yekuti vanodzidza. Zvatinofanirwa kuita tofanirwa kuramba tichibatsira tichitaura tichidzidzisa vabereki vese vabereki vasi nevana vane urema kana kuti vasina nekuti hauzoziva kuti mwana wacho achazvarwa rini anogona kuzvarwa neni kana kuti nemwana wangu kana kuti nemusoro wangu but once we start uh, talking about these things at family level tichibatsirana tichiudzawo machiefs madzimambo nemaheadman kuti aiwa hapana chinhu chinonzi myth munhu wese anogona kuzvara vana one vane orema especially vana vane usope pane amajeans uh, handiti yekuti after a certain number of generations unogona kuzvara mwana ane usoro kana kuti ukazoenda pabonde nehama yako kana kuti nevanhu vane majins anoenderana munogona kuita chii mwana ane usoro ndinoziva imwe mhuri ine vana three vane usoro handiti saka imajini kuti vana ivavo vakaneglect it means upenyu hwavo havasisina future zvapere saka ngatibatsiranei vatereri tomeka shuwa kuti chii vana vawana chikoro
aiwa ndizvo zvoka zvatonga tinazvo muchirongwa chanhasi ah, che know your rights apo mukatiimizwa nhasi patanga tichikurukura nyaya dzemarights kana kuti nyaya dzekodzero dzevana vane urema patanga tichikurukura naadvocate mulauzi mukati mechirongwa chanhasi ndizvozvoka zvatanga tichikupai mukati mezuva nhasi avo advocate mulauzi vanoshanda ivo nelawyers with disabilities association zimbabwe trust we hope kuti you have benefited a lot kunze ikoko kwamuri as a society as a community ngatiendei tidzidzisane tibatirane pamwe chete sezvatambotaura pakutanga pechirongwa kuti tinokwanisa kumukunda chete kana tichinge tabatana as a community as a society totaura nenzwi rimwe chete concerning kodzero dzevana vane vane urema manga makateerera kunhepfenyuro yecommunity radio harare ngatisanganei zvekare muchirongwa chinoteera same time same place patiri nechikupakurai zvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana concerning kodzero dzevanhu muzimbabwe nekuti vakawanda vanhu vari kuabhiswa kunzoko asi havasi kuziva kuti vaabhiswa ende kuti uzive kuti vaabhiswa ungochiziva kodzero dzavo saka ndizvozvo zvatinenge tichingokupakurirayai as an awareness kuti vanhu tizive kodzero dzedu advocate tinokutendai ah, nekuti kuta muchirongwa chedu thank you musare zvakanaka